Тормыш әлифбасы. Язмыш синең тез астыңа китереп сукса, егылмас өчен якасына ябыш. Утларга салса, үзең аннан да көчле ян, шул вакыт аның кызуын сизмәссең. Фәнис Яруллинның әлеге сүзләре бүгенге тапшыруыбызның кунагы җырчы Ринат Тайга бик туры килә. Язмыш аңа һәм аның гаиләсенә көтелмәгән сынаулар китерә. Хәерле көн, Рената. Хәерле көн. Менә әле сез укып киттегез, минем ничектер тәнем буенча йөгереп китте шундый каз тәннәре дип әйтим. Чыннан да бүгенге көндә менә шундыйрак моментлар белән яшәп ятам. Әйе, менә шундыйрак моментлар дигәннән, безнең Булга радиосы тыңлаучылары беләдер дә, белмәүчеләргә әйтеп китәсем килә. Менә син бүгенге көндә авыру ир карыйсың, әйбәт. Аякка бастырасың. Сөйләп кит әле, ул Яшен суккандай булгандыр менә шушы хисне кире әгәр дә 2 елга кайтсак, артка борсак, борас килмидер аны. Нәтиҗәсен күрер өчен э, борып карыйм бу ситуацияга. Мин бер дә уйламаган идем, минем ирем мин үзем гомумән алганда шундый ситуациядә булырмын дип яшен суккандай булды әйе аяк астыннан җирләр кузгалган кебек ышанмагансыңдыр сәлим ышанмадым да әле мин яшь Кечкенә балабыз бар. Кечкенә дип инде 8 яшь, барыбер дә әле кечкенә инде ул. Әти белән рәхәтләнеп үскән вакытта гына менә әтисе белән шулай булып куя. 2019 елның 25 октябрендә минем ирем юл һәлакәтенә очрый. Хәле авыр була. 1% тормыш бирәләр аңа. Белмим нәрсә булгандыр, мин нигәдер ышандым. Ул барыбер Безгә кире кайтачак дип инде, инде комада булды ул ике айга якын. Ялгышмасам, дүрт ай тирәләр менә шулай, биш ай тирәләр үзе суламады, ИБЛ аша гына сулый алды. Давлениесен гомумән тотмады үзе. Бер йөрәк кенә типте. Башы бик каты җәрәхәтләнгән икән, ул вакытта белмәдем, мин уйладым, менә хәзер комадан чыга да, үз аягы белән атлап китә дип. Эш болай гына түгел икән. Мин бу ситуацияне бүгенге көндә шулай иттереп чагыштырам. Менә кулдан чашка төшеп киткәч ватыла бит. Аны бит кире җыеп алып булмый. Вак кыйпылчыклары бар, әйме? Аны ничек җыясың килсә дә син төзәтеп бетерә алмыйсың ул ватылган әйберне. Мин аңладым һәрбер көннең кадерен белеп яшәргә. Ходай биргән. Һәр минуттан, һәр секундтан рәхәтен тоеп, тәмен тоеп, кешедә гел матурлык кына күрә белергә. Мин аңладым үзеңне яраттырга, Кирәк икән ул беренче чиракта. Бүгенге көндә бит инде безнең реабилитация вакытлары әйме. Менә нәрсәгә мин бу сүзне башладым, төзәтеп булмый дигәннән. Инде башы бик каты җәрәхәтләнде, башына кан сауды бит инде аның. Әзрәк кенә централь нервысына да тиеп киткән икән. Бүгенге көндә ул әле үзе хәрәкәтләнә алмый. Безнең ярдәмнән башка анын инде ир кеше барыбер көче кирәк янында бүгенге көндә абыйсы аны бик каты теге күтәреп кенә йөртә инде кулында. Беләсезме, миңа бик авыр булды моны халыкка күрсәтергә. Ни өчен дисәгез, гомумән алганда мин яратмыйм мискен булырга, мин яратмыйм кеше миңа жәлләп караганны. Минем гел шундый максат иде тормышта, миңа карап кеше илһамланырга тиеш. Миңа карап кеше ниндидер яхшы пример алырга тиеш. Мин гел шундый менә максат белән яшәдем. Сез бит инде бу җырчы буларак та тәэсир иткәндер, иҗат кешесе бит инде. Әйе, анысы да бардыр. Инде ул барыбер әти-әнидән дә килә инде ул. Сез бу тормыш сынавын ничек кабул иттегез? Менә ул балаң кечкенә, проблема, акча кирәк. Ничек кулга алдың үзеңне? Тышкы кыяфәт күрсәтергә теләми, теге гел елмаю биттәйме, ә эчке дөнья җан әрни. Бик авыр кабул иттем. Акча мәсьәләсе бәлкем минем соңгы очракта да уйлаганмындыр мин аның турында, әйме. Миңа беренче очракта кирәк иде ул комадан чыкты, күзен ачты. Менә минем җырым да бар багышланган Ач күзләреңне дип атала ул. Ул реанимациядә булганда мин анын аяк бүгенге көндә яратуым кимемәде. Миңа калса өстәлде генә. Ни өчен дисәгез, ул инде күзгә карап ятканда ул бик авыр син якын кешен. Була, кул селтәп чыгып китергә. Мин генә дип әйтә алмыйм, әйме бардыр андый кешеләр дә бардыр. Менә үз ситуациямнан чыгып әйтәм. Мин аны калдырып китә алмаячакмын. Беренчедән үземнең менә шул ярату мөнәсәбәтләредер инде, әйме. Икенчедән инде ул бик Күп эшләде минем өчен дә. Гаилә корып яшәдек. 8 яшьлек улыбыз бар. Ә улыгыз ничек белдеме? Беренче ярты елны күрсәтмәдек, әйтмәдек. Гел теге кайдадыр эшли дип инде. Аннары күрсәткәч, больницадан чыкканда алып килдем инде мин аны. Әтиеңне дә күрерсең дип. Аннары әйттек инде больницага эләкте, әзрәк җәрәхәтләнде дип инде. Килде, шаккатып калды. Әтисен күргәч, инвалид коляскасында бит инде кәкрәйгән. Күрсәтмәде шунда. Әтисен болай куркып кына кочаклады да, кайткач, Үкереп җылады. Мин баланың беренче тапкыр шундый тик томалдан җылаганын шунда күрдем. Минем әтием гомергә шушындый булып каламыни дип. Мин инде шунда аңлаттым, улым менә шундый ситуация булып чыкты дип инде шунда әкрен-әкрен аңлаттым. Баланы бит әле тәрбиялисе дә бар. Тәрбияләгәндә тәҗрибә буларак килде бу ситуация. Мин көчлеләндем бу ситуация белән. Мин моны төгәл әйтә алам. Барыбер бар моментлар, күңелгә үтеп керә торган сүзләр әйтәләр. Мин бит бәхәсләшә торган кеше түгел кеше белән. Мин һәр кешенең мөнәсәбәтен тыңлыйм. Үземә ниндидер тәҗрибә алам. Ниндидер кимчелек бар икән, ул менә төгәл кеше шул минем кимчелеккә эләккән икән, мин ул кимчелек өстендә эшләячәкмен. Син бер әңгәмәдә әйткән идең, мин ике тормышта яшим кебек. Көчле әйтелгән әлбәттә.

Өченче курста мин менә килеп эләктем продюсерга һәм бездән рәхәт тукым төркеме белән китте инде минем иҗади тормышым. Сиңа мондый язмыш мөмкинлек биргән икән, димәк бу сиңа була торган әйбер. Кабул ит. 2007 елдан 2018 елга кадәр төркемдә эшләдем. Инде 2018-дә безнең дуэт кыю кызлар иде бит инде, ул таркалгач, мин бик авыр кабул иттем моны. Мине шул вакытта ирем, шундый ярдәм кулы ул миңа сузды. Моторым син җырларга. тиеш. Тукталып калмыйсың, дидем, әйтәм, ничек? Менә шунда миңа ирем әйтә, мин сиңа ярдәм итәм, әйдә. Инде исемгә килдек бит инде, әйме тәхәллүс аларга кирәк, мәйтә, ә нинди исемдә булам? Ә минем аңа үз хыялымны сөйләгәнем бар иде. Минем Рената исемле буласым килә дип. Ни өчен Рената? Минем әтием Ренат. Ренат әти. Рената Тей, шуннан төзелгән инде бу. Ренат әти, Рената Тай. Барлыкка килде Рената Тай исеме. Рузилә исеме миңа ул бик хас. Ул минем эчке дөньям. Ә Рената Тей, ул минем тышкы дөньям, ул минем стиль. Ирең синең ята, син җырлап йөрисең дип әйтүчеләр дә булгандыр, әйме? Бар, андый кешеләр дә булды. Кимит семьяны тотарга кирәк.
Алар да бар.
Беләсезме, мин булдыра ала идем, кулны төшереп, бөтен әйбергә. Казаннан күченеп китергә әниләренәме, аның әниләренәме, минем әниләргәме кайтып китергә. Ул бит кеше сүзе гел булды, булачак һәм булаячак та. Монда үзеңне кулда тотып, дөрес Юнәлеш ала белергә кирәк бу тормышта. Күз яше ага ул, аны халыкка күрсәтәсе юк. Беренче тапкыр халыкка мөрәҗәгать иткәндә бик күп негатив миңа килде. Бу икенчесендә Аллага шөкер, барысы да ярдәм кулы сузалар. Бер начар сүз ишеткәнем юк. Миңа үземә бик авыр иде. Мин 3 көн яздырдым ул видеоны. Чидер оят та шикелле Оят иде ул.
Беренче очракта ул миңа оят иде. Икенче очракта мин үзем булдырам. Ә үзем аңлыйдыр идем, атнасына 40 мең түләргә кирәк иде. Тернәкләнә. Әйе, әйе. Аңлыйм, мин таба алмыйм ул акчаны аны. Шуның өчен мин үземне ничектер генә көчләп, мин бу видеоны чыгардым. Бүгенге көндә дә сезгә тернәкләнергә әле аяккабызга шактый еллар кирәк булачакмы? Хәзер бит инде без әзерләнәбез Мәскәүгә. Мәскәүнән инде берничә э, тернәкләндерү центрлары белән сөйләштек. Күбесе аларга куркалар. Төгәл юк дип әйтмиләр, әлегә өйдә ятсын. Ул бит өйдә ятса, аның бит саны ката. Менә хәзер бүгенге көндә бер центр миңа үзенең ответын бирде. 23 мең бер суткага сорыйлар. Иң кимендә бер ай диделәр. Кирәкле сумманы җыеп бетерә алмыйм. Күпме җыйганнарны чыгарып-чыгарып күрсәтәм бүгенге көндә. Инде улым да ияләнеп бетте. Бүген нинди планнар безнең әни ди менә план Төзибез инде гел. Нәрсә эшлибез, ничек көн үтә дә китә, көн үтә дә китә, гел бер максат, ул әтисен аякка бастыру инде безнең. Һәрбер кешенең бәхетле буласы килә бит, әйе бит. Менә шул бәхетне һәр кеше үзенчә аңлый. Әйе. Бу теге шатлыклы, анда җырлап биеп йөргәндә, акчалы булганда гына түгел. Әйе. Ә нәкъ менә шушындый чакта сыналадыр хатын-кыз бәхете, әйеме? Шушындый вакытта гына сынала да, аннары менә әле ахыргы вакытта сизә башладым. Ир кеше яныңда җитмәү, ул бер төрле, әйеме? Ә менә син аны Башың белән уйлый башлагач, бүтән кешеләргә карыйсың, алар рәхәтләнеп кулга-кул тотынып йөриләр, гаилә буенча ниндидер эшләр эшлиләр, ә син шушы яшь вакытында шушындый зур кайгы белән күзгә-күз карашып, сынмыйча алга атларга тырышасың. Бик күп кеше ярдәм итә, Алланың биргәненә шөкер. Мин шуның кадәр рәхмәтле, ирем инде күрәсез, динамик Бар әйме, үзгәрешләр бар, Аллага шөкер. Алда да Алла бирсә аякка бастырып, анда аның аякка басып йөргәне менә сөенергә ясын иде. Менә шул минем бүгенге көндә максат. Һәм инде иң мөһиме югалып калмаска. Була моментлар чын дөресен әйтәм. Җылыйм бендәргә, сыланып җылыйм, балага күрсәтмәскә тырышам, бик авыр кабул итә. Гел сизеп ала бала. Аңа карамастан да гел елмаеп, башымны өскә күтәреп, төшенкелеккә бирмичә генә яшәргә иде.